Ӕгас дунейы дӕр ӕвӕдза ницы ис абарӕн хӕхбӕстимӕ. Уымӕн ӕмӕ уым сты ӕвӕрд зӕххы фарн ӕмӕ адӕмы амонд. Уырдӕм уӕлӕрвтӕй цӕуы тӕмӕссаг тых, Хуыцауы комулӕфт, ӕмбӕхст дзы ис дунейы сусӕгдзинад, дзуӕртты хъусдард ӕмӕ фыдӕлты намыс. Уыцы кадджын ӕвӕджиауы рӕсугъд ӕмӕ рагон зӕххытӕй иу у Захъагом. Зӕххон дзӕнӕт, аргъӕутты бӕстӕ. Афтӕ ис схонӕн Захъагомы ӕрдхӕрӕны рӕсугъд зӕххытӕ уалдзыгон ӕмӕ сӕрдыгон хъарм бонты. Ком у бирӕ ӕрдзон лӕвӕрттӕй хайджын. Ам ис диссаджы дидинӕгджын уыгӕрдӕнтӕ ӕмӕ сӕрвӕттӕ. Ӕмӕ дзы уымӕ гӕсгӕ фос дарынӕн уыд бирӕ фадӕттӕ. Иу диссаджы таурӕгъ баст у Захъхъагомы Алутоны кӕрдӕгимӕ. Захъхъагомы зӕгъы, иу хӕдзары бинонтӕм сӕ фосы раздзӕуӕг цӕу базӕронд ис. Ӕмӕ иу фӕззыгон изӕр хӕдзармӕ нал ӕрцыд. Фӕцагуырдтой ма йӕ бинонтӕ, фӕлӕ никуы ӕмӕ ницы. Уалынмӕ мит ныууарыд, ралӕууыд даргъ зымӕг, ӕмӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, хъӕубӕстӕй, сӕгъӕн, удыгас ӕнхъӕл ничиуал уыд. Афтӕмӕй рацыд цалдӕр зымӕгон мӕйы, ӕмӕ уӕд иу афон, уалдзыджы, хъӕуы цӕрджытӕй иу цуаны бафтыд Захъхъагомы рӕбын Хъор-Хъорайы сӕрмӕ, ӕмӕ дын кӕсы, ӕмӕ дуры сӕрыл лӕууы уыцы зӕронд сау бодз. Уымӕй дӕр лӕмӕгъ нӕу, фӕлӕ хӕрзхаст, цӕрдхуыз. Ныддис кодта лӕг ӕй цы диссаг у, куыд ӕй аирвӕзт ацы сӕгъ, кӕм уыд зымӕг-зымӕджы дӕргъы, зӕгъгӕ. Кӕсы, ӕмӕ бодз цы егъау къӕйдурыл лӕууыд, уымӕн йӕ алыварс иууылдӕр митӕй ӕмбӕрзт ӕмӕ дзы фӕдтӕ дӕр нӕ зыны. Уӕдӕ сӕгъ цӕугӕ дӕр куы никуыдӕм акодта, уӕд ам цӕмӕй царди? Акӕстытӕ кодта ӕмӕ дуры бынӕй зыны цыдӕр къузи, йӕ сыфтӕй чысыл хӕрдтытӕ. Ратыдта дзы лӕг, аууылдта сыфӕй ӕмӕ цыма сойы къус банозта, афтӕ ӕфсӕст йӕхи банкъардта. Ай ӕлутон куы у, ӕлутон, ныддис кодта лӕг. Ӕмӕ цингӕнгӕ уыцы ӕвӕджиауы хабар хъӕубӕстӕм фехъусын кодта. Дарддӕр таурӕгъ дзуры, адӕмы аххосӕй уыцы ӕлутоны кӕрдӕг куыд фесӕфт, лӕсӕны бӕн куыд фӕци, уый. Чи зоны, кӕцы заманы уыд уыцы хабар, фӕлӕ абон дӕр Захъхъагомы Хъорхъорайы сӕрмӕ ис ӕлутоны адаг. Йӕ кӕрдӕг та ӕнӕхъӕн Захъхъагомы дӕр у иннӕ кӕмттӕй сойджындӕр ӕмӕ бӕркадджындӕр, ӕмӕ уый хорз бӕрӕг дары йӕ фос рӕгъӕуттыл. Советон дуджы дӕр ма ам дардтой бирӕ фос. Уымӕй размӕ та, куыд дзурынц, афтӕмӕй иуӕй-иу бинонтӕм уыди мингай фыстӕ, уымӕй уӕлдай стур ос ӕмӕ бӕхтӕ. Бинонтӕй бирӕтӕн сӕ нымӕц дӕс ӕмӕ дыууиссӕдзымӕ хӕццӕ кодта ӕмӕ цалдӕргай ӕфсымӕртӕ ӕд сывӕллӕттӕ сӕхӕдӕг алы куысты фаг дӕр уыдысты. Фыст-иу зымӕджы хъызлары быдыртӕ-ма тардтой, сӕртӕ сӕ ӕхсырӕй кодтой зындгонд къобаг цыхтыты хуызӕн хӕрзад, егъау цыхтытӕ, сӕ уӕз ссӕдз киломӕ кӕмӕн хӕццӕ кодта, ахӕмтӕ. Уымӕй уӕлдай ам хорз задысты хъӕбӕрхор, хлепъа, сыстджы, картоф. Фӕлӕ сӕрд цыбыр кӕй уыд, хуымзӕххытӕ та кадавар, уымӕ гӕсгӕ хихорӕй ӕфсӕст нӕ уыдысты, ӕмӕ сӕ-иу бахъуыд цӕуын ӕндӕр кӕмттӕм, цыхт, царв, къуымбил, хорыл, сугыл ивынмӕ. Уымӕн сын фадат уыд азты фцӕгыл рахизгӕ бахауын Тырсымӕ, Хилакмӕ, Урстуалтӕм, Хуссар Ирыстонмӕ, Нармӕ, Джинатмӕ ӕмӕ ӕндӕр рӕттӕм. Захъхъагомы абоны мыггӕгты фыдӕлтӕ ам ӕрцардысты ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы ӕмӕ дзы иу иннӕйы фӕстӕ равзӕрд дыууадӕс хъӕуы. Уыдонӕй иутӕ бахъахъхъӕдтой уым раздӕр чи цард, уыцы фыдӕлты аланты нӕмттӕ. Зӕгъӕм, Цгъугом, Санатыгом, Байгом. Захъхъа ӕртӕ хатты фезӕрӕг и ӕмӕ ӕртӕ хатты фӕстӕмӕ ссарӕг и.

Хӕдзары ӕмбӕрц цы хъӕуы сис, еуи аматӕй разынди къӕдзӕхы бын. Ме ссыгъдӕг кодтой мӕ дзы бынӕй та астӕрд разындис къӕйтӕй. Ӕмӕ еуи, ӕвӕццӕгӕн, ӕвдисӕн у уымӕн, ӕмӕ дзы кӕддӕр ӕндӕр чидӕр цардис, ӕмӕ дзы мах рак фыдӕлтӕ рцардысты уӕдмӕ.
Зӕгъ Кагомы цард тынг раджы кӕй равзӕрд, ууыл дзурӕг сты, Царциаты ингӕнтӕ ӕмӕ скифты дугӕй чи баззад, уыцы рагон кувӕндон Пуриаталд дзуары. Уый ис комы бахизӕны. Уым фенӕн ис комы фыццаг хъӕууӕттӕ – Уӕллаг ӕмӕ Дӕллаг Пуриатӕ. Цардысты дзы мамӕтӕ, Колитӕ, Лосойтӕ ӕмӕ Гӕбӕратӕ. Ам, нарӕг цъыфджынты комӕй ӕрбахизгӕйӕ, ком фӕрухсдӕр вӕййы, йӕхи фӕйнӕрдӕм айвӕзы, хуссарӕй дӕр ӕмӕ цӕгатӕй дӕр сӕхи ӕрбавдисынц хос хизӕн зӕххытӕ ӕмӕ къӕдзӕхты риутӕ. Дарддӕр уыдис ног хъӕу, цардысты дзы Томайтӕ ӕмӕ Саутӕтӕ. Уыдонӕй фалдӕр Боты хъӕуы цардысты Хъесатӕ ӕмӕ Касатӕ. Фалдӕр Санаты комы рахизфарс парахат фӕзы ӕрбынат кодта Хъесаты хъӕу. Уый уыдис Захъагомы цӕрджыты культурон центр. Уыдис дзы скъола, йӕ фарсмӕ Цъамелрӕсугъд фӕзы лӕууыд Захъайы аргъуан. Къесатӕ ма цардысты хъӕутӕ Хуссар, Ботыхъӕу, Дӕллагхъӕу, Дудутыхъӕу, уым уыд зындгонд Къесаты Эбайы ӕртӕуӕладзыгон галуан Ӕртӕ мӕсыгимӕ. Дарддӕр фӕндаг цӕуы хусмӕсыгмӕ Калотӕм, уырдыгӕй Зригӕттӕм. Адӕмон сфӕлдыстад куыд амоны, афтӕмӕй калотӕ ӕрбалыгъдысты Куырттатгомӕй, Хъесаты ӕмӕ Битарты фӕстӕ, ӕмӕ ӕрцардысты Зригӕтты. Уый фӕстӕ калотӕ систы цыппар хъӕуы, Зригӕттӕ, Хусмӕсыг, Байком ӕмӕ Суарх.
Ӕз афтӕ фехъуыстон, мӕ Куырттатӕ ӕрбалыгъдысты Хилакъӕй, Мам Хъесаты зӕххытыл ӕрхӕцыдысты. Ну, тынг раст нӕ бакодтой, фӕлӕ лӕгдзинад уыди уыцы рӕстӕг, уыимӕ лӕгдзи ӕртӕйӕ лӕгдзинад равдыстой ӕмӕ мыггагӕн сӕ зӕххытӕн сӕрдыгон-иу сын сӕ сӕрвӕттӕ чи уыдис, сӕ хъом-иу кӕм уыдысты сӕрдыгон, уыцы сӕрвӕттӕ зӕххытӕ райстой ӕмӕ сӕхӕдӕг хуым зӕххытӕ дӕр скодтой, сӕрвӕттӕ дӕр скодтой ӕмӕ уый фӕстӕ калотӕ сысты авд хъӕуы. Абон етӕ фулдӕр Ирыстоны скалойтӕ сӕрӕй еудон фулдӕр ацыдысты ардигӕй. Ӕз хистӕртӕй афтӕ фехъуыстон, ӕмӕ Мызурмӕ дӕр ардигӕй ацыдысты. Уӕртӕ суархсагау нӕвдыстон хъӕу, еу рдигӕй фехъуыстон афтӕ, уордигӕй ацыдысты, зӕгъгӕ. Ер хилачъызы чи баззад, иудон дӕр гыццыл уыдысты, мӕ сӕ иутӕ лабӕмӕ афтыдысты, иннӕтӕ Нарты хъӕумӕ Джызӕлы цӕрынц. Калоты мыггаджы равзӕрды тыххӕй баззад цалдӕр таурӕгъы. Сӕ иумӕ гӕсгӕ уыдон сты сидӕмоны байзӕддӕгтӕ, ӕрвадиуӕг кӕнынц Уататӕ, Хъайтатӕ ӕмӕ Тлаттатимӕ. Равзӕрдысты Уӕлладжыры, Цъамады хъӕуы. Уый фӕстӕ Кало бафтыд Куырттатгомы Къорамӕ, уырдыгӕй йе ртӕ фырты афтыдысты Хилакмӕ. Уым бындур сӕвӕрдтой Калоты хъӕуӕн, уырдыгӕй та бафтыдысты Захъхъамӕ. Калоты хъӕу суархы фӕстӕ фӕндаг цӕуы Абайты хъӕумӕ. Ам цардис цалдӕр мыггаджы: Абайтӕ, Беслӕкъотӕ, Хуытъитӕ, Буратӕ, Медойтӕ, Икъотӕ ӕмӕ Цыбыртӕ. Сӕ фарсмӕ Хъорхъорӕй дӕр цардысты абайтӕ ӕмӕ ханайтӕ. Ӕдппӕтӕй Захъхъагомы цард цыппӕрдӕс мыггаджы. Ӕппӕты фыццаг дзы ӕрцардысты Битартӕ, уый фӕстӕ Хъесатӕ. Хъесаты уыдысты тынг бонджын мыггаг, мын ӕм Захъхъайы мидӕг. ӕмӕ тынг хъал фӕсивӕд. Ӕмӕ мӕ нӕм Цъамелы фӕз, мӕ нӕм афтӕ хуыйны Цъамелы фӕз, ӕмӕ уым уыдис куывд, куывд скодтой Хъесатӕ, ӕмӕ йын таб уӕд Рес Уастырджи уӕле на комкоммӕ и, ӕмӕ рацыди, значит, барӕджы хуызы, барӕджы хуызы. Ӕмӕ ӕрбакодтой Хъесатӕ Симы мӕ ӕрбакодтой ӕмӕ, значит, сӕм ӕрстой Дзуару, Ӕмӕ сын афтӕ зӕгъы, Бӕлццон дӕм ӕмӕ мӕ фӕндагыл ауадз уд. Фӕлӕ хъал фӕсивӕд ӕмӕ йыл ӕрхӕцыдысты ӕмӕ йӕ симды тӕккӕ астӕу бакодтой. Ӕмӕ йӕ фыдӕлтӕ куыд дзырдтой, уымӕ гӕсгӕ ӕмӕ симын, цымӕ, значит, кӕронӕй мын афтӕ мидӕмӕ цӕгъдгӕ раздис, мыггаг. Ӕмӕ бахатыр кӕнут, фӕлӕ ма дзы баззади иу, йӕхи бар нӕ уыд йӕ ахӕм чындз, Гаджитӕй. О. Мыггаг фесӕфти уӕдыл, ӕрмӕст ма дзы йӕ чындз баззади, ӕмӕ уыди нарон. Ӕмӕ азди, естественно, йӕ цӕгатмӕ. Уже йӕ мыггаг фесӕфти уӕд. Ӕмӕ йын ном райгуырди лӕппу Ылдад. Ӕмӕ йӕ уӕхӕдӕг ӕй зонут, ирон адӕм цӕргӕ-цӕрӕнбон кӕрӕдзийӕн фидис йеддӕ куыд фӕкӕнынц ӕмӕ Ин ӕй цалдӕр хатты бафидис кодтой уым Нары мидӕг. Кӕд ахӕм лӕг дӕ, уӕд дӕ фыдӕлты бӕсты цӕуылнӕ ссӕрзӕгы? Мӕ айтӕ зонгӕ дӕр нӕ кодта, куыд у, цы у, мӕ йӕ мады нал уагъта, кӕцӕй дӕн, цы дӕн, куыд дӕн, ӕмӕ йын ӕй уӕд йӕ мад загъта. Ӕмӕ йӕ дӕлӕуӕм ӕртӕккӕ ис ӕртӕ мӕсыджы, ӕмӕ йӕрдӕм ӕрбынат кодтой. Мӕ ном райгуырди фондз лӕппуйы. Фондз лӕппуйы. Ӕмӕ, значит, мыггаг фӕстӕмӕ Иодонӕй равзӕрдыйӕм, Захъхъайы хъӕу.
Захъхъагомӕн йӕ бынат куыд бӕрзонд ӕмӕ сыгъдӕг у, афтӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр уыдысты йӕ сыгъдӕг ӕмӕ хӕрзӕгъдау адӕм дӕр. Йӕ абоны хистӕртӕ ма ӕрӕййӕфтой сӕ зӕдӕнгӕс фыдӕлты царды цымыдисаг нывтӕ. уыдысты ӕвдисӕн ирон адӕмы ӕвӕджиауы ӕгъдӕуттӕн.
Уынут-ӕй, уӕхӕдӕг хӕхбӕсты кӕддӕриддӕр зын цӕрӕн уыди, махмӕ та уӕлдай зындӕр цӕрӕн уыдис. Мамӕ рухс нӕ уыди уыцы рӕстӕджы, нӕ уыдис суг, фаг, мӕ сӕ иууылдӕр кӕнын хъуыди, хос ласын хъуыди, хос кӕрдын хъуыди, мӕ бӕрзӕндтӕм цӕуын хъуыди. Хуымтӕ дӕр гыццыл гӕбӕзтӕ уыдысты, фӕлӕ сӕ Уый бар суарзтой зӕхх, уый бар суарзтой куыст ӕмӕ сӕ ӕппындӕр ницӕмӕ дардтой. Мӕ жырыйӕфтонам афтӕмӕй-иу зӕгъӕм, хӕдзар иу лӕппуимӕ ӕфсад ма кодтой, нӕ? Уӕд йӕ хӕдзары куыст ничи бакӕндзӕни, цалынмӕ уыцы лӕппуйы бинонты хӕдзары куыстытӕ бакӕной. Мӕ-иу фыццаг райдыдтой хуымгӕнӕнтӕ, рувӕнтӕ, уый фӕстӕ хосгӕрдӕн, хосласӕн, хуымгӕрдӕн, стӕй зымӕгон суг. Йӕ хӕдзармӕ суг ничи ӕрбаластаид, цалынмӕ уыцы лӕппуйы хӕдзармӕ иу зоны хсуг ӕрбаластаид уӕдмӕ. Афтӕ, стӕй хосдӕр карстой зиуӕй, картофтӕр-иу фылдӕр сагътой зиуӕй, рувгӕ дӕр кодтой зиуӕй. Алчидӕр-иу дзы йӕ ӕххуысы хай бакодта йӕ сыхагӕн, йӕ хионӕн, Уый тынг ӕгаддзинад уыдис, мӕнӕ чидӕр зиумӕ фӕдзырдта ӕмӕ хӕдзары змӕлӕг ис мӕ уый зиумӕ нӕ рацыдис, уӕд уымӕй къаддӕр ацы хъӕуы ницы уыди. Уый уый нысан кодта ӕмӕ адӕм кӕрӕдзи уарзтой, адӕм кӕрӕдзи фӕрцы цардысты. Цардысты тынг ӕнувыд, кӕрӕдзиуыл уыдысты хъӕрмуд, кӕй фӕзӕгъынц, нӕ. Йе ӕртӕккӕ боны царды цӕстӕй куы акӕса, ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ-иу дзы иуӕрц диссагдӕр ницы уыди, фӕлӕ-иу ӕй адӕм афтӕ сдиссаг кодтой. Мӕнӕ йӕм ахӕм хорз хабар цыдис, ӕмӕ йӕ ӕлвас ӕрбалӕууыдысты ӕмӕ йыл куыд фӕзӕнс хъӕриуылӕй сӕвӕрдтой ахӕм хорз хабар. Нӕ Хуыцау бахизӕд искӕл уӕззау хабар сӕмбӕлди, нӕ уӕддӕр зиан комбӕсты нӕмӕ-иу зӕгъӕм ортабайт хъӕу 6 километры фалдӕр у, нӕ? Мӕ йӕ уым искӕл зиан ӕрцыди, алкӕуыл хорздзинӕдтӕ цӕуӕд, нӕ? Уӕд ацы хъӕуы фӕндыр ничи цагъта. комы зиани, афтӕ кӕрӕдзиуыл афтӕ ӕнувыд уыдысты мӕ кӕрӕдзи афтӕ нымадтой. Мӕмӕ гӕсгӕ йӕ тыххӕй сӕ бон уыдис ацы зынвадӕтты цӕрын. Йе уымӕй уӕлдай адӕм уыдысты удварӕй тынг хъӕздыг, зӕрдӕйӕ дӕр парахат зӕрдӕйы хицау, стӕй сӕ миддунетӕ уыди рӕсугъд. Мӕнмӕ афтӕ кӕсы, мӕнӕ ӕрдз куыд рӕсугъд у. Ӕвӕццӕгӕн уыдонӕн дӕр сӕ миддунемӕ сӕ удвар уыдонмӕ гӕсгӕ фӕлгонц кодтой. ӕмӕ ахӕм рӕсугъд адӕм дзы цыдис.
Кӕм бирӕ фӕрджын адӕмтӕ фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ куыд цардысты, зын уавӕрты цардысты, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлӕ цардысты кӕрӕдзин бӕргӕ цыппӕрдӕс мыггаджы царди Ӕлбайты хъӕуӕй далӕ Пурӕтмӕ ӕмӕ уыдысты цыппӕрдӕс мыггаджы. Фӕлӕ куыд-иу бинонтӕ, куыд-иу мӕнӕ зын уавӕрты адӕм кӕрӕдзи куыд бамбарынц, афтӕ кӕрӕдзин бӕрстой мӕ сӕ бӕрӕгбон дӕр, сӕ зындзинад дӕр, сӕ хорздзинад дӕр иумиагӕй уыдис ам быдыры куысттӕ кӕнӕн кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ уыди гӕнӕн, фӕлӕ фосы куыст кодтой, фос дардтой хизӕнтӕ, бирӕ сойджын кӕрдӕг, ӕмӕ фосы куыст кодтой, сӕ бинонты дардтой, быдырмӕ дӕр цыдысты бакусынмӕ, хор сласынмӕ.
Куриатӕй Абайты хъӕуы онг захъхъайы цӕрджытӕ пайда кодтой иу иннӕйы хуыз дӕр ӕхсӕз суары гуырӕнтӕй. Закъӕгомы донмӕ хауынц дӕсцӕугӕдоны: Тӕхгӕдон, Урсдон, Курӕты дон, мӕндӕртӕ. Цыбыр сӕрд ӕмӕ даргъ зымӕг вӕййы закъайы. Цалдӕргай мӕйтӕ-иу комӕй рахизӕн нӕ уыд зӕйты рацӕуыны тасӕй. Уымӕ гӕсгӕ комы цӕрджыты ӕппӕт уӕлӕдарӕс, нымӕтӕй цухъхъайӕ худӕй, уыдис бынӕттон сылгоймӕгты къухӕй конд. Кодтой сӕхӕдӕг сӕрак дӕр. Уымӕй нӕлгоймӕгтӕ хуыдтой дзабыртӕ. Уыдис дзы дӕсны куырд, лӕгтӕ. Уыдис зӕххӕй ирон хосгӕнджытӕ, цуанӕттӕ ӕмӕ тӕрхоны лӕгтӕ. Дардыл хъуыстгонд уыдысты Ханайты Исмелы ӕмӕ Калоты Дзабойы нӕмттӕ. Уыдон-иу цыфӕнды ӕнӕбасӕттон туджджынты дӕр бафидауын кодтой. Цардис дзы курдиатджын кадӕггӕнӕг Калоты Елдзарыхъо. Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты зынгӕ бынат чи ахста, уыцы танк Т-34-йы аразджытимӕ дӕр уыд зӕххӕйаг лӕг Калоты Алыксандр. Уымӕй дарддӕр куы расӕмбӕлд, уыдис кадджын лӕгтӕ Калотӕм. Мӕнӕ Зауырбег, афтӕ куы зӕгъӕм, нӕхъӕн Ирыстонӕн дӕр кад скодта, уӕддӕр ницӕмӕй фӕрдидзыстӕм. Уӕдӕ куыннӕ хъуыды кӕнӕм Хъесат Солтаны кӕцы Ленинграды стыр дохтыровгӕ ӕнӕхъӕн Кавказ адӕмтӕн ном скодта, кад сын скодта, рӕсугъдӕй ӕвдыста ӕрмӕст йӕхи мыггаг нӕ, фӕлӕ се ппӕт мыггӕгты дӕр.
Рагзамантӕй абон онг ирон лӕг кӕмдӕриддӕр царди, йӕ раз-иу ӕнӕмӕнг уыдысты сыгъдӕг кувӕн бынӕттӕ, дзуӕрттӕ. Табуйаг Иры зӕххыл ӕнӕкувгӕйӕ цард нӕ цыди. Бирӕ кувӕндӕттӕ уыд Захъхъагомы дӕр. Комы сӕры фыццагдӕр куывтой Хиаелыкты дзуары. Стӕй уӕд уырдыгӕй рацуммӕ мӕнӕ Аларды фыццагдӕр ӕрбахастой мӕ зджыдӕй калотӕ ӕмӕ йӕ абайт хъӕу сӕрмӕ рӕсугъд ран бӕрзонд ран, сыгъдӕг ран кувӕндон скодтой мӕ уый, уырдыгӕй дӕлӕмӕ ӕтӕ тутыр, стӕй уӕд байы лӕгты дзуар, Саниба, Реш, стӕй уӕд Реком, Пурӕтавддзар, Цъыфы дзуар, Етӕ хохи дзуар ӕма Мады Майрӕмы кувӕндон. Мӕн хъӕузӕт дӕр ма, мӕнӕ ногхъӕу, етӕ еугъӕу уотӕ фаллаг фарсуй, ногхъӕу хуӕйнӕ, мӕм та хъӕузӕт дӕр ма хонынц. Цы мыггаг цыди, ардӕм цӕуынмӕ, уый-иу кӕцӕйдӕр йӕ зӕдыхай, йӕ дзуары хай ӕрбахаста. Мӕй-уӕй афтӕмӕй скодта мӕ фӕзынди ног кувӕндон. Еумӕ гӕсгӕ мӕнӕ саутӕтӕ, уыдон кувынц цъыфы дзуарӕн. Саутӕтӕ, саутӕтӕ кувынц Рекомӕн. Туты ран кувӕндон уӕртӕ суархон кӕй амыдтон хъӕу, ей бакомкоммӕ уыдис. Цӕугӕ йӕм не рыййӕфтон, фӕлӕ йӕм кувгӕ кодтон ахӕм ком дӕр, уымӕн ӕмӕ фӕззӕджы кодтой Тутыры бӕрӕгбон, фӕззӕджы Тутыр. Уалдзӕджы дӕр рӕй кодтой, зымӕджы Тутыр дӕр кодтой нӕ, фӕлӕ фӕззӕджы Тутыры кодтой кусарт. ӕмӕ йӕ алы хӕдзар дӕр йӕ бон кӕмӕн уыди, уый бӕгӕны фыркъуыта, фӕлӕ йӕ бон кӕмӕн уыд, уый кусарт кодта, ӕнӕмӕнг фылдӕр сӕгъыргӕ фыстой.
Захъагомы ӕппӕты кадджындӕр бӕрӕгбон у Алардейы бон. Уым ӕрбацӕуынц Ирыстоны алы кӕрӕттӕй ардыгӕй алидзӕг мыггӕгты минӕвӕрттӕ. Судзы уӕд, хӕдзӕртты ма кӕмӕн баззад комы, уыцы рох къонаты арт. Базмӕлы рагон хӕдзӕртты раздӕрау цард, сымбӕлынц фыдӕлты уӕзӕгыл йӕ бирӕ байзӕддӕгтӕ, ӕмӕ цыдӕр сусӕг тых байдзаг кӕны сӕ зӕрдӕтӕ рагон фарнӕй.
Фыццаг аларды кодтой ӕззӕдӕ. Сзыд йӕ кодтой, ардӕм уырдӕм цыдысты, уым куывтой. Ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн мӕнӕ раджы заманты рын куыд сыстади, уымӕ гӕсгӕ ӕмӕ рахастой уырдыгӕй дур мӕнӕ ардӕм ортӕ ӕмфалны комы куы бацӕуай, уӕд дзы ис Абайды хъӕумӕ, io ис комкоммӕ Абайды хъӕбысгонд коммӕ, ом бӕрзонд, иомӕй сывӕрдтой ӕмӕ адӕм цыдысты хордӕм. Ом куывтой, хӕсгӕ ракодтой калотӕ сзыдӕй. Стъолты значны уырдгӕй ну адӕм куыд бирӕ кодтой, уымӕ гӕсгӕ ӕмӕ рацыдысты ӕмӕ мӕнӕ табуйы нӕ доле уынӕм Иордан ӕрбахастой ӕмӕ Иосы кувӕндон ис олы мынӕм закъайы олы олеон. Саугӕм кӕнынц мынӕм чидӕриддӕр закъайы мидӕг царды хӕм цардысты ӕртындӕс мыггаджы. ӕртындӕс мыггаджы. Ӕмӕ уым ис дыууӕ аларды, иу дӕллаг, иннӕ уӕллаг, ӕмӕ уӕллагмӕ се ппӕтӕн цӕуыны бар нӕй. Ссӕуынц ӕм ӕрмӕстдӕр дзуар лӕг чи у, ӕмӕ ма йемӕ ӕртӕ лӕгы. Ӕмӕ цӕуынц ӕрмӕстдӕр бӕгъӕввадӕй ӕмӕ сывӕллӕттимӕ. Сывӕллӕттӕй ма кӕд семӕ, уӕд сывӕллӕттимӕ. Ӕмӕ цӕуынц ӕрмӕстдӕр сыгъдӕгӕй. Цалынмӕ дзуардонмӕ ссӕуай, уӕдмӕ хъуамӕ ссӕуай уырдӕм сыгъдӕгӕй. Дӕллаг аларди бын значит, дӕ дзабыртӕ раластай мӕ бӕгъӕввадӕй ссыдтӕ уӕллагмӕ. Семӕ ысхӕссынц кувинӕгтӕ, кӕй скӕнынц уыдон. Ӕртӕ кӕрдзыны, бӕгӕны, ӕртӕ зыгъӕттӕ. Мысайнӕгты? Ӕртӕ фӕрсты?
Мӕ фыдӕн уыди хистӕр ӕфсымӕр, мӕ фӕцис физик, физико-математический факультет кӕй хонынц. Мӕ мын иу хатт дзырдта гыццыл лӕппуйӕ, дам, ортӕ нӕ фӕлӕ уым фосы кӕрон, Алардейы бон фосы кӕрон лӕууыдис, хъахъхъӕдта сӕ, уӕд-иу фос тусгӕ кодтой. Мӕ, дам, фос ӕрдыгътой мӕ мын афтӕ зӕгъын, цыртӕккӕ дӕм исчи ӕрбацӕудзӕн, мӕ фос куыннӕ сыстой, ма цы уай, афтӕ уал сӕ фӕхъахъхъӕм. Мӕ даме уӕд Хъисаты Аларде бынӕй стахти сывӕллоны хуызӕн цӕхӕркалгӕ. Мӕ дам, Калоты Аларде уый фалдӕр ис байкомы сӕрмӕ гыццыл бӕрзонддӕр. Мӕ даме ом ӕды бын фӕци хохы фӕстӕ ӕрбадти, зӕгъгӕ. Мӕ дам, ӕз фӕтарстӕн, мын гыццыл лӕппу, авдаздзыд лӕппу, ӕвӕццӕгӕн авдаздзыд лӕппу. Мӕ фӕтарстӕн, мӕ дам, нӕм иу дынджыр сагъуди, мӕ дам, йӕ скъӕтыл хӕцын, мӕ афтӕмӕй лӕууын, мӕ йӕм кӕсын. Фӕлӕ уый фӕстӕ ахуыр куы кодта, уӕд этот, йӕ фӕд куыд ацыдис, куыд атахтис нӕ, цы хуызӕн это фӕдыл цыди, уыдон бахъуыды кодта. Ӕмӕ-иу мын дзырдта, гьер уыцы кометӕ афтӕ нӕ тӕхы, уыцы стъалы афтӕ нӕ тӕхы, астрономийы цы, еттӕ зонын, буаргъӕдтӕ, уыдонӕй афтӕ ничи тӕхы, уыдонӕн сӕхицӕн алкӕмӕн дӕр Траектори кӕй хонӕм нӕ йӕхи траекторийы, уый та ӕппындӕр логикӕйы фыст чи нӕ ис, нӕмӕ наукӕ кӕй нӕ зоны, ахӕм ӕды траекторийы уыдис. Мыдам ӕй абон дӕр нӕ зонын, фӕлӕ дам мӕм чи бацыди, уый дам мӕ куы федтаид, фӕрсы, цы кӕныс, мыдам, афтӕ мӕ афтӕ дам радзырдтон мӕ уӕд бацыди мӕнӕ нӕ мӕ фыдыфсымӕр дзырдта, уымӕн та йӕм йӕхи фыдыфсымӕр бацыд. Мӕнӕм бацыд ӕмӕ фос астӕуӕй стырдӕр фыс это фыр чи уыди нӕ, уый скъӕлдам ныххӕцыд, мадам ӕй снывонд кодта. Мӕ уый фӕстӕ акусарт кодтой, мадам скуывтой. Фыдӕлты дзуары бон алы идон адӕймагӕн дӕр у йӕ тӕккӕ кадджындӕр ӕмӕ зынаргъдӕр бӕрӕгбон. Закъӕгоммӕ алӕрдыйы бон адӕм зӕрдиагӕй фӕцӕуынц сӕхи бафӕдзӕхсынмӕ, кӕрӕдзи фенынмӕ, фыдыуӕзӕджы ӕрдхӕрыны ад банкъарынмӕ. Маныхӕсти бунат ӕй Къесатӕн сӕ бундор. Захъӕй рацӕугӕйӕ Дигори Къесатӕ дӕр, Мӕнхонсари Къесатӕ дӕр ма Маныхӕсти бунатмӕ ку рбацӕуӕн, уӕд адӕймаг ӕхе ӕндӕр хузи фӕллӕдӕруй. ма ӕ сагъӕстӕ фӕуунцӕ Иристони сомбонбӕл. Ма нин Хуцауи еци арфӕ ракӕнӕд, фал нӕхуӕдтӕ дӕр ковгӕ нӕ, фал косгӕ дӕр куд кӕнӕн Иристони сомбонбӕл. Еухан арфӕни Хуцау ракӕнӕд. Бӕнӕ ахӕм бӕрӕгбӕттӕ куы вӕййы, ахӕм рӕсугъд хъуыддӕгтӕ куы ӕрцӕуӕд, бамбырд вӕййынц кӕрӕдзийы Ссарынц, бадзурынц, чи йӕ нӕ фӕзон, уымӕ дӕр фӕзӕгъынц, мӕнӕ ма рацу нӕ фыдӕлты уӕзӕгыл, ахӕм хорз хъуыддаг, и, зӕгъгӕ, мӕ рбацӕуынц мӕ иумиагӕй, ам мӕнӕ афтӕ хъӕлдзӕгӕй сӕ рӕстӕг ӕрвитынц. Мӕ ой мӕнмӕ гӕсгӕ тынг хорздзинад у, мӕн фӕнды цӕмӕй алы комы дӕр мӕ Ирыстоны алы комы дӕр, алы хъӕуты дӕр хӕхбӕсты мидӕг цы хорз мӕ рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ уыдис, уыдон куы нӕ рох кӕниккам ӕцы рӕсугъдӕй куы ӕвдисиккам нӕхимидӕг дӕр, нӕ кӕстӕртӕн дӕр, цӕмӕй уоцы кӕстӕртӕй уой зоной ӕмӕ уыдис уыцы рӕсугъд хъуыддӕгтӕ, уыдис уыцы рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ. Мӕ сӕ хуыздӕр нӕ фӕкӕндзыстӕм, фӕлӕ куыдӕй сӕ бастам, афтӕмӕй сӕ рӕсугъдӕр хӕссын куы фӕразиккам, уӕд уымӕй хуыздӕр ницы уаид.
Кӕмдӕриддӕр цардысты ирон адӕм, хуссарӕй, цӕгатӕй, иронӕй, дыгуронӕй, Хуыцау сын бабар кодта се ппӕтӕн дӕр уыцы иу хуызы ӕххӕст кӕнын кувыны ӕмӕ цӕрыны ӕгъдӕуттӕ. Ӕмӕ уыцы рагон фарн хастой алы кӕмтты цӕрӕг адӕмы хуызӕн Захъхъагомы цӕрджытӕ дӕр. Уыцы рагон ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ бӕрӕгбӕттӕ сты нӕ адӕмы иугӕнӕг фӕрӕзтӕ. Ӕнгомдзинад та дӕтты тых ӕмӕ ныфс. Уый фӕрцы ис къӕдзӕхтӕ дӕр фӕлдахӕн. Нӕ рагон кӕмттӕй, нӕ рухс кувӕндӕттӕй иу дӕр рохуаты куыд нӕ баззайа, фӕлӕ сӕ кад, фарн ӕмӕ намыс